Tjö. Et gëtt zwou Zorte vu Mënschen, déi, déi den Apel dräimol ënnert de Krunn halen, en un der Box ofreiwen a mam Nuesschnappech poléieren, ier si e wéi e scheit Kaweechelchen uknabberen. An et gëtt déi, déi einfach drabäissen. Éierlech, dat muss eng Kéier gesot ginn, soss maache mir eis et ze einfach hei an iwwerall. Soss hu mer e Problem. An natierlech, ech gehéieren zu där éischter Zort, d'Eulinda zu där zweeter. Wéinstens huet hatt nach un deem Dag zu där zweeter Zort gehéiert, un deem mir eis fir d'leschte Kéier gesinn hunn. D'Sprangschlass war net gutt opgepompelt ginn, domadder hat et ugefaang. Am Laf vun de Stonnen hat et méi a méi Loft verluer, bis dunn iergendwann d'Plattform an d'Säitemauere ganz labbereg waren. Et goung net méi dorëms, héich an d'Luucht ze sprangen, mee just nach dorëms, sech méiglechst filigran aus deene Lächer erauszestruewelen, an déi mir eragezu goufe mat eise klenge Kierperen, där Bahn se sech iwwerluecht huet, dat mengen ech wéinstens elo, firwat ëmmer alles sou séier ophält gutt a prall a liicht ze sinn. Och de Kompresser huet net méi gehollef, en huet ëmmer méi Kaméidi gemaach an ëmmer manner Juni-Loft an eist Schlass erageblosen. Géint hallwer véier houngen déi véier Tiermercher schif zur Säit erof a mir hu just nach op d'Enn gewaart, deemools schonns dorobber, datt de knätschfaarwege Plastik anenee fale géif, d'Schoulfest eriwwer wier an d'Eltere vun der Schampesbud lass komme géifen. Vläicht ass guer kee Lach dran, vläicht ass dat normal sou. Wat ass normal? datt d'Loft fort geet. Um Stau ass dat genee esou, eist Paddelboot verléiert och ëmmer Loft. Ech war gëscht um Stau, an der Mëtt krut ech e Krämpchen, also bal. Wat maache mer dann elo? Wa mir an der Mëtt sinn, geet d'Loft scho fort. Mäi Papp huet et doheem an eis Piscine geschmass an et ënnert d'Waasser gezappt. Et huet net geblubbert, kee Lach, an awer geet eppes verluer, dat sot hien. Ech haassen de Stau, do richt et ëmmer no Algen an no Natur. Mir kéinten d'Schlass an d'Schwemm schleefen an do ënner Waasser drécken. Et ass vill ze schwéier dofir, Idiot. D'Schlass ass just aus Loft, dat weit näischt, selwer Idiot. Mee ech muss gläich heem, d'Mamm drénkt nees sou vill Schampes. Also fanne mer haut net méi eraus, wou d'Lach ass, ob et iwwerhat ee Lach gëtt, dorëms geet et. Ech souz um Wupp vum Sprangschlass, de Pascal lénks nieft mir, riets d'Stéphanie, mat PH, net mat F, ganz wichteg, an hanner eis de Max, obwuel eis ganz Klass hie just Scam genannt huet. Hie war komesch, déck a mäi beschte Frënd. Hien huet an engem Haus mat vill Efeu un de Mauere gewunnt. an hat scho Buuschten um Jeep, während ech mech nach erféiert hun, wéi ech en eenzegt Hoer ënner mengem rietsen Aarm fonnt hun. Ech duecht, et hätt sech verlaf an hun d'Äerm entsat, wéi en Hong, a sou Biller denken ech haut gären, géint de Kierper geschloen. Ass de Georges Christen na do? Deen ass direkt gaang. D'Joffer sot, de Christen huet net mol d'Pabeiersfatzen opgeraf. Hien hätt et bestëmmt nees oplose kënne mat senge krasse Longen. Hien hätt awer och fir d'éischt missen d'Lach fannen. Et gëtt kee Lach, lauschter no! An awer gëtt et manner Loft, dat ass jo de Problem. Lauschter selwer no, Idiot! Du wäerts gutt am Technik sinn. Hal d'Schnëss, du Streber! Tjö! Wie seet dat dann haut nach? Voll dee Boob! Tjö! A scho koum d'Olinda eis vun der anerer Säit vum Futtballterrain entgéint gesprint, wéi e Pass vum Golkeeper, dee queesch a séier iwwer d'Feld flitt, Sou koum hatt eis entgéint gejummt, vun iergend eppes gedriwwen, enger Iddi, enger Angscht, enger Loscht, ech weess et bis haut net. Du stoung hatt virun eis, d'Täsche voll gedroddelt mat zerrappte Buchsäiten. De Georges Christen hat seng Telefonsbicher vergiess, domadder war de Misère nämlech weidergaangen, wie vergësst da scho seng Telefonsbicher doheem? Mir stounge virun der Bühn, et war zéng vir zwou, dunn zwou, op eemol véierel op zwou, mee de Kristen mat sengem domme breede Rimm war nach ëmmer net do. Um Hallwer war hien dunn endlech do, awer net op der Bühn. Hie stoung nieft sengem Auto, dee virun de Vestiairë geparkt war, an huet mat eise Schoulmeeschteren a Joffere geschwat. Säi Schnurres war esou grouss, datt ech mech u soss näischt erënnere kann, an dat geet jo och duer. Vill Leit bréngen et an hirem klenge Liewen net mol fäerdeg, iwwerhat mat iergendeppes am engem Kapp hänken ze bleiwen. Ech hat mech op jiddwer Fall méi no bei d'Grippche gestallt. Ech wollt just wëssen, wéini hien déi eise Réier endlech verbéie géif. A wa mir déi Bicher amplaz huelen, déi Saachen op Lëtzebuergesch liest souwisou keen, sot Joffer Lorang iergendwann. An haut weess ech, datt dat déi schlëmm Wierder waren, wéinst deenen alles sou huet misse kommen, wéi et du koum. Kee war géint déi Propos, déi an dësem Saz stouch, d'Joffer Schäfers net, de Schoulmeeschter Thillen scho guer net, an d'Joffer Carrier huet just kuerz an den Himmel gekuckt, wéi wa si sech vun enger Leeder aus Wollekefatzen eropzéie loosse wéilt, fir deem aus dem Wee ze goen, wat wunn elo geschéie géif. D'Joffer Lorang ass d'Bicher an d'Schoulbibliothéik siche gaang. De Schoulmeeschter Thillen huet dem Georges Christen d'Iddi erkläert an d'Joffer Carrier ass op d'Bün geklomm, fir eis ze soen, datt mir guer net méi laang waarde missten, datt et an zéng Minutten endlech, meng léif Kanner, géif lass goen. Hie wäert Bicher zerrappen. Dat wësse mer och, Idiot! Nee, richteg Bicher, well hien huet säin Telefonsbuch vergiess. Sinn et dann déck Bicher? Bestëmmt. Sou déck wéi Telefonsbicher? Se musse sou déck si mindestens. Do steet ganz Lëtzebuerg dran. Am Telefonsbuch, jo, mee och an deenen aneren. Mee wéi déck? Kleng Bicher kann ech och zerrappen. Ech och. E lustiges Taschenbuch oder sou? Sécher net. Wann, da kann de SCAM dat. Wann iwwerhaat. Wat steet dann an deene Bicher? Wat weess ech. D'Joffer sot, keng Sau géif dat liesen. Maja, da weess och kee wat dra steet. Huet si wierklech Sau gesot? Oder wéi déck se sinn? Keng Anung. Jo ok, a wéi vill Bicher sinn dat? Ech hat geduecht hie géif méi jäizen. Et huet guer net ausgesi wéi eng Ustrengung, éischter wéi wann hien e schroe Krämpchen am Bauch hätt. Dowéinst géif säi Kierper wéi en Täschemesser no vir zesummeklappen, dowéinst géif säi Gesiicht sou rout ginn. Wat ech nach weess, sinn d'Säitenzuelen. All Buch, dat hien zerrappt huet, huet hie fir d'éischt duerchgebliedert, fir eis dann entgéint ze blären, 61 Säiten, dat ass jo bal näischt! 136 Säiten, elo ginn ech sou lues waarm! 227, dat geet rucki zucki! An als grouss Finale 353 Säiten! Mee Ech hunn eigentlech just op seng Odere gestuerkt, déi ëmmer méi déck goufen, un den Äerm, um Hals, op der Stier, ech war sécher, datt se all Ament platze géifen, an da wier dem Georges Christe säi Blutt wéi aus enger Super-Soaker erausgeschoss komm an hätt eis plätschnaass gesprutzt. Mee natierlech ass näischt geplatzt. Beim leschte Buch ass hien aus den Huppen eropkomm, seng Äerm sinn am Bou no uewe geflunn, wéi wann hie grad den Horizont an zwee gerappt hätt, Dunn huet hien Djö gebläert a schonns ass d'Buch an Honnerte vu Fatzen duerch d'Loft geseegelt. Fir eng wonnerbar kuerz Sekonn huet keen eppes gesot. Et gouf kee Keimen, kee Gepëspers, keen Dauschen an de Beem, net hei ënnen, net do uewen op der Kopp. Ech hunn um Eulinda senger Hand gegraff, wärend Pabeiersfatze wéi doudmidd Päiperleken do rëm a geflu sinn, hunn d'Hand fest gedréckt an houng op eemol an der Gewëssheet, an der Ausnahm, datt op eng, datt op meng éischt Bewegung eng Géigebewegung wäert kommen, eng Hand, déi och zoupéckt, déi een ophieft an dréit, dunn hu si alleguerten ugefaang ze klappen, déi Eefalten an eis Hänn hu sech vunenee geléist. Dem Christe säi Gesiicht ass mat all Sekonn manner rout ginn, d'Odere goufe lues a lues nees normal. wéi Pompjeesschläich, déi u Waasserdrock verléieren. Aacht Joer méi spéit wäert ech iwwregens um nämmlechte Futtballterrain leien, denken ech elo, ouni mech deemools un eist schappegt Schlass vun deem aneren deemools erënnert ze hunn. An dat iwwerrascht mech e bëssen. Et war jo direkt nom Premièresexamen an den Himmel war héich a blo. Op deenen Deeg denkt dach jiddweree souvill no. A wéinstens bei mir huet et sech am méi noen deemools ugefillt, wéi wann een duusse Föhnwand duerch de Kapp zéien an all d'Gedanken duerchlëfte géif. A jo, ech ginn et gären zou, do kënnt ee séier op déi Schnapsiddi ze mengen, d'Zukunft géif flott a grouss ginn. An dat ass mol nach net dat Schéint dorunner. Nee, dat Schéint war jo, datt een nach net wosst, datt d'Lige sech scho laang an de Kapp erageschlag hat, wéi e Siweschléifer, dee sech iergendwann emol duerch d'Ouer eragedrätscht huet, wéi dat Kaméil an der Bibel, jo, an op eemol gëtt déi Sau waakreg a fänkt un ze wibbelen, an dat ass d'Wourecht, ganz kloer. Also, an der Mëtt vum Feld loung ech mat mengen 19 Joer, d'Bëlz, genee op deem Punkt vum Start-Rondel, keng 20 Meter vun där Plaz fort, op där e puer Joer virdrun d'Schlass opgeblose gi war. Et war déi nämmlecht an awer eng ganz aner Juni-Loft. An ech hu leider net un de Pascal, d'Steffi oder de Scam geduecht, mat deenen ech kee Kontakt méi hat. Nee, ech hat e Béier nieft mir stoen a war der Meenung, datt alles prett stoung, datt de Match all Ament kéint ugepaff ginn. Eppes anescht konnt ech mir deemools einfach net virstellen. D'Ozonlach, dat heelt och nees, sote se op der Tëlee. Et gëtt méi kleng. Jo, wéinst dem Deo, sot meng Mamm. Grad net wéinst dem Deo, denkt no, du Päif! Wat seet de Streber, deen, deen an de Klassik dierf? Ech si kee Streber. Mee du gees an de Klassik, also bass de Streber. Den Deo an de Béchsen huet den Ozon futti gemaach an elo benotzt ee kee méi den Ozon oder den Deo. Firwat ass dat iwwerhat gutt? Den Deo natierlech. An dofir fache si lo alleguerte sou krass no Schweess, well kee sech méi traut en ze benotzen. An d'Lach wiisst vum selwen zou, oder wéi? Egal, mäi Monni frot e Sonnden, wat wuel geschéie géif, wann d'Lach opbleiwe géif. Däi Monni sténkt mega. Hie stoung virdrun nieft mir bei den Thüringer. Dat ass mäin anere Monni, Idiot. Tjö, dat huet mäi Bub och ëmmer gesot. Wie seet dat dann nach? Ech mengen, datt nach eng Kéier manner Loft dran ass wéi virun 10 Minutten. An nieft den Thüringer sténkt et ëmmer, egal bei weem. Du do, wéini gesi mir eis erëm? Mir ginn elo jo alleguerte fort, fort vuneneen. An deem Moment huet de Scum sech, déck an trei wéi hie war, méi wäit hannen um Sprangschlass fale gelooss. Den Timing hätt wierklech net kéinte besser sinn, dat ginn ech gären zou. D'Vibratioun ass duerch de Buedem bis bei mech gezunn a meng labbreg Schëllere si fir d'éischt no uewen, dunn no ënne geworf ginn. Ech wosst mol net, datt dat elo meng Äntwert wier. Du war d'Eulinde scho fort. Ech hat näischt méi ze mellen. Wéi gesot, et ass am beschten alles ëmmer geschéien ze loossen, ee Blat am Bam, dat vum Wand duerchgerëselt gëtt an op de Buedem fält. Wierklech, tektonesch Placke beweege sech jo och, ouni datt mir u se denken oder un hinne rappen. An nee, ech weess bis haut net, ob hatt zefridden oder rose war iwwer meng Äntwert, déi keng war. Op jiddwer Fall, hunn ech hatt zwee Joer laang net méi erëmgesinn. Heiansdo fillen ech mech wéi ee poléierten Dapp, deen op engem Spillbriet Feld ëm Feld no vir spréngt, brav an zouverlässeg, a bis zum Schluss traut e sech net, mol eng Kéier donieft ze sprangen, nieft dee propper opgemooltene Rondel. Et war nämlech, dat fält mir leider grad op,

ënner sengem Hiem um Réck huet verschwanne gelooss, wéi wann hien all Ament mat engem schäiss Zaubertrick ufänke géif. Warscheinlech huet hie sech just säin Ausschlag ewech oder opgekraazt, wat weess ech. Iwwerhat spillt dat guer keng Roll. Ech hunn op der Fisch d'Wierder gelies, Musculus, Abductor, Pollicis. Eng reng rout Linn ass bis bei eng Zeechnung an der Mëtt vum Blat gelaf. Op där genee dee Muskel ze gesi war, dat ass mir direkt opgefall, deen ech bei dir viru sou ville Jore geheemelt hunn, deen och ech geheemelt krut deemools, an deenen zwou, vläicht véier gudde Sekonnen, ier du jiddwereen dem Schielekriisten applaudéiert huet. Ziel déi Zäit, eent, zwee, dräi, véier. Ze laang, fir eppes net opkeimen ze loossen, ze kuerz, fir deem Ament eng Chance ze ginn. An awer sinn ech der Meenung, datt mir fir eis geklappt hunn, net fir dee muskuléise Schnurres do uewen, wann och heemlech, natierlech, an deem Alter, do däerf ee sech jo net méi erwaarden. Labbereg Schëlleren an eng onmotivéiert Schnëss, dat war dat Lescht, wat d'Eulinde vu mir gesinn hat. Ech si mir net sécher, ob ech zwee Joer dono e bessert Bild ofginn hunn. Mir haten eis op der Strooss begéint. Ech war ënnerwee, hatt natierlech och, wat da soss, egal wouhinner. Do sot hatt, Komm mat! Et war keng Fro, kee Kommando a scho guer keng chimesch Propose. Et ware Wierder, déi einfach an d'Hëtzt vun deem Dag eragesat gi waren, déi du gegollt hunn als Reegel, als Méiglechkeet, och a besonnesch fir mech. Hatt huet ganz an der Géigend gewunnt. An dann, pardon, et ass elo déi lescht Denkaufgab fir haut. Denkt wannechgelift u Sandpabeier, deen duerch Äre Kapp schautert, dee vu banne géint Är Klatz kraazt, a probéiert dann ee riichten, een eenzege richtege Gedanken ze faassen. Mat deem Gefill stoung ech am Gank, an der Hallefdäischtert, am Mondgeroch vum Eulinder sengem Haus. Oder nee, pardon, ganz anescht, Wann am Bus de stracke Clochard ufänkt ze grommelen, wann ee weess, datt hien drop an drun ass d'Leit unzepöbelen, meeschtens sinn et jonk Fraleit oder Auslänner, dann huet een tëscht zwou a véier Sekonnen Zäit, fir sech driipseg ewechzedréien oder fir d'Musek bei Spotify méi haart ze dréien, vläicht esouguer zwee Strécher iwwert déi recommandéiert Lautstäerkt. Kuerz. fir sech ze arrangéiere mat der eegener Feigheet, déi all Ament wäert ënner Beweis gestallt ginn, an domadder kann ech liewen, domadder sinn ech d'accord, dann ass et meng Entscheedung, ee schlechte Mënsch ze sinn, fir déi dräi Minutten, bis si souwisou erausklëmmt, eng schuckeleg Mëschung aus Ignoranz an Inkonsequenz, deet een déi ganz Zeen och séier vergiessen. Den Zuch op der Gare waart jo och net éiweg. Mee deemools am Eulinders engem Haus loung d'Saach anescht, an et war guer net esou evident, wéi sech dat elo eng sëlleche Leit vläicht virstellen. Wéi gesot, et war net ëmmer einfach, de Bouf ze si vu Staatsbeamten a, wéi soll ech dat elo formuléieren, fir mech gouf et de stracke Clochard net. Als Kand wosst ech näischt vu sengem Gehale a senge béise Wierder. Vu senger Roserei a senger ranzeger Trauregkeet, Ech si jo ni Bus gefuer, firwat och? Also elo symbolesch a richteg geschwat. An dowéinst, dat ass de Punkt, dowéinst konnt ech och guer net ewechkucken. Genee dat. Ech konnt net dohinner kucken, op de Misär dobaussen, also konnt ech och net ewechkucken. An natierlech hätt ech ewechgekuckt, degoûtéiert, fläisseg a feig, mee dat wier da meng Entscheedung gewiescht, dat wier ech gewiescht, souzesoen. Mee esou gouf et just Scheiklappen aus dem Staatsbeamtestot, déi esou gutt uleien, datt ee se ganz séier vergësst. Beim Eulinda doheem hunn ech déi Scheiklappe fir d'éischte Kéier gespuert, sou richteg géint meng Binett geschautert, wéi Sandpabeier eben. Hei war esou villes esou anescht, also éischter, op esou vill Manéiere gouf et hei esou wéineg. Et war net hell an net breet, net grouss, héich oder schéin. Dat prägnantst war de Geroch, eng Kombinatioun aus Frittefett, verdréchentem Buedem a Kleeder, déi ze laang an enger ze aler Wäschmaschinn loungen. De Gank war dräimol sou schmuel wéi bei eis doheem an dowéinst hunn ech séier d'Rechnung gemaach, Dat ganzt Haus dräimol sou kleng, d'Tëlee dräimol sou butzeg, d'Vakanzen dräimol sou kuerz. Alles duerch dräi, eng einfach Brochrechnung, wéi s du nach deemools seet d'Eulinde ab eemol, deen Typ mat sengem komesche Rimm a sengem Tjö. Hatt steet uewen um Gelänner vun der Trap. Iergendwéi ass hatt eropgesprong, ze séier, fir datt ech hätt kéinten nokommen, mat mengem Kapp, mat mengem Kierper. Ech sti just ënnen um Wupp vun der Trap a sinn domadder beschäftegt, méiglechst effizient ewech ze kucke vun all där Onbekanntheet, déi hei hanner all Eck, op all Foto, tëscht all Mantelfal lauert. Ech hu mam Kapp gewackelt, fir dem Eulinda ze äntweren. D'Genéck huet geknackt, du koum d'Eulinda d'Trapen erof getrollt. Et war tatsächlech ee Falen a Strauchelen, bal schonns een onkontrolléiert Trëllen, mee gläichzäiteg, dat duecht ech voller Bewonnerung, war déi ganz Beweegung elegant a koordinéiert, wéi wann hatt vill méi géif wëssen. wéi séier een d'Träpplécker erof sprange konnt ouni d'Kontroll ze verléieren, wéi een e Jong mat heem konnt huelen ouni datt et sech komesch ugefillt huet. Während ech do sou stoung, huet déi Konsequenz mech bal baschte gedoen, d'Iddi datt d'Oilinda näischt anescht konnt maachen, wéi mir entgéint ze falen an et keng aner Optioun gouf, wéi datt sech eis Kierperen an e puer Sekonnen treffe géifen, grad elo, grad hei, an dësem däischtere Gank vun dësem däischteren Haus. Dës Gewëssheet huet meng Longen opgepompelt, datt ech op d'Zéiwe spëtzen hu misse goen, sou wéi wa mäi ganze Kierper en eenzelt Hoer wier, dat vun engem Loftballon mat elektrescher Loscht opgeluede géif ginn. A jo, eng Gäns hat ech natierlech och. D'Eulinde huet du seng Hand a meng Hand geluecht. An ech hu se zesummeklappe gelooss wéi eng Kanéngerchersfal, mat deem klengen, mat deem gudden Ënnerscheed, datt duerno ech vun heem matgezu gouf. Egal wouhinner. D'Richtung stëmmt, géif ech jo elo gäre voller Iwwerzeegung soen, mee de Siweschléifer léisst mir keng Rou, dee wibblechen Aarsch. An natierlech hëlleft et och näischt, dräi laang Wierder ze kennen fir een ze kuerzt Gefill, musculus abductor pollicis. Besser ass ee kuerzt Wuert wéi eng vun de sëllechen Idiotien, déi, ech sot et jo schonns dacks, wéi Blëtzer an eist Liewen erafachen an eis an d'Gladder schloen. Tjö. Et ass du näischt draus ginn. Ech weess net, u wiem et loung. Vläicht u mir, jo. Ech denken dacks, datt ech méi dichteg wier, wéi ech et sinn. Op jiddwer Fall hu mir d'Schlass net an de Bassin vun der Schwämm gezappt an et ass och net zesummegefall, wéinstens net bis fënnef Auer, wéi meng Eltere mech endlech geruff hunn, fir heem ze goen. Kee Lach a keng Léisung, dat duecht ech, mengen ech, wärend d'Mamm ganz kromm iwwert de Pavé goung a guer net opgepasst huet, net op d'Linnen dotëscht ze trëppelen. Un d'Eulinda hunn ech net geduecht. Firwat och, géif ech wuel froen, wann ech mir vun hei aus eppes zoubläre kéint?

Mir sinn um Wee fir heem an d'Mamm trëppelt, dat duecht ech deemools rosen, elo scho fir d'drëssegste Kéier op engem Fou tëscht dem Pavé. Dat geet dach net! Si lenkt mech esou of, datt ech selwer bal iwwer zwee Pavésteng trëllen, déi erausstinn. De Papp a si streiden, et geet ëm iergendee Schaffkolleeg. Si seet, Den Hein, déi schaarf Gillette! Hie freet den Thein a si bläert an d'Nuecht vun eiser Noperschaft, Den Hein, héiers du näischt, den Hein! Mee wéinstens loosse si mech de leschte Gedanke fäerdeg denken. Kee Lach, keng Léisung a kee Kollaps. A wat bleift engem do anescht iwwreg, wéi propper a riicht schreiwen ze léieren, fir d'Zäit mat Zeilen dout ze schloen?